Annwyl, Syr. Roedd gyda ni gwrcath coch pert i gael ddoe. Heddiw, ei le, nid edwyn ddim ohono ef mwyach. Roedd gyda ni fel teulu bobos gydenyn i swper nithwr, ac fe roesom yr esgyrn fel arfer yn y bin. Honno y tu allan i'r tŷ ers pythefnos, yn disgwyl y lori sbwriel i ddod heibio. Does dim angen dweud i bod yn orlawn. Fe ath chwant a chwilfrydedd y cwrci yn drech na'i gomon sens am y tro. Fe dwriodd i'r bin ac fe dagodd wrth lyncu asgwrn cefen ysgydennin. Rwy'n anfon y bil i chi. Gwerth y cwrcath ar ben y farced, pump bunt. Ac mae John ni'n dweud na fydd dim rhaid i ni dalu capital gains tax arno. Dw i ddim yn gwybod pam beth sy'n bod. Dw i ddim yn gwybod beth sy'n bod pam na fuoch chi heibio, p'run na yw dynion y lludw yn y ffliw neu ar streic, ond credwch chi fi, mae 'na le ofnadw yn stryd ni. Dyn ni ddim wedi cael winc o gysgu ers wythnos. Cyn gynted â bod gole'r stryd yn mynd allan, mae cŵn y fro yn crynhoi i gymynfa'r bins. Agorir y cyfarfod gan glep y ceuadon ar y tarmac. Fe'i dilynir gan y Percussion Band a ffiniau John West a Haynes Baked Beans yn arwain y gerddorfa. Erbyn i ni gyfarwyddo â hyn a dechrau mwynhau'r melodi, fe ddaw brwydr y cŵn, oernadau a chyfarthiadau a bowiadau nes bod pob seren yn mynd o dan gwmwl. Gorfod i John ni godi echnos i wahanu ar sesiwn number five a poodle number three a oedd yn ymladd am staes Misus Jones number four. Gan gredu ma asgwrn blasus oedd. Gan iddo fod yn y bin o dan y tin corn beef. O, ma nerfe ni gyd bron a mynd yn rhacs. A ma'r drygist yn gwneud i ffortiwn ar y pills ry'n ni'n gorfod i prynu. A pheth arall i chi. Mae hen ysbryd cas wedi dod i'r stryd. Dyw Misus Evans number six a Misus Davies number seven ddim wedi cael clonc dros glawdd yr ardd ers wythnos. Pob un yn gwadu ma dim hi oedd perchen y botel wisgi wag oedd wedi cwmpo allan o'r bin un dyrnod. Ac mae Misus Williams, Number Eight, yn danod i Misus Hughes, Number Nine. Mae taflu hen set o ddannedd gosod i'r bin nath hi, a dim eu colli nhw, pan gwmpodd i'r môr yn Porthcawl. Fel y gwedodd hi, er mwyn cael set newydd am ddim. Mae pob sgerbwd wedi dod mas o'r cypyrdde i'r stryd, a does gyda ni ddim cuddfan na chyfrinach mwyach. Mae 'na ddamwain wedi digwydd hefyd. Roedd John number 10 wedi bod allan yn caru. Ac am i fod e'n hwyr yn dod adre, roedd e'n dod yn rhad i Sane yn lle bod hen wraig i fam yn ei glywed e. Fe roddodd gam gwag ac fe ath i sowdl e'n sownd mewn pot jam oedd wedi cwmpo allan o bin number 9. Gorfod galw'r doctor am un o'r gloch y bore. A dim yn unig roedd sowdl John yn goch. Ond roedd Nis Lan yn goch hefyd erbyn i'w fam orffen ag e. Dyma rai o'r pethau ry chi wedi achosi trwy beidio crynhoi'r sbwriel am bythefnos yn ein stryd ni. Os na fyddwch chi wedi bod erbyn drenydd, fe fyddwn ni'n eich siwio chi. Mae Johnny yn dweud y gallwn ni wneud hynny yn ôl Deddf yr Iaith Gymraeg, am nad ych chi wedi rhoi dilysrwydd cyfartal i'n stryd ni a strydoedd eraill y dre. Credwch chi fi, rych chi'n siŵr wedi fy rhai mewn sach lian all ydw. Ydwyf heb ragor o wast, Mari James.